As deebi'eeti hamma warra isaanii kana laale namni kun. Namni waa beeku tokko keessa hin jiru. Ijoolleen isaanii madarasaa keessa hin jirtu. Ijoolleen isaanii man barumsaa akaadaamii keessa hin jirtu. Madarasaa Islaamaa keessa hin jirtu. Fedhallee hin qaban gandi kun. Kan araba isin himutti hin jiru. Waa'uma biyya teenya kanaan isin himu jira. Namni kun ka'eeti deema fudhatee Nama waa barateen lammii tiyyaa bitaa je'ee deeyma fudhatee deeme. Deeyma buqqee guutee deema. Osoo deemuuti ulamaa biyyattiidhaa ka masgiida jaaru dhufe. Sheekha biyyaa fi yaame. Diinii warra keenyaa bituu deema. beekkomsaan lammii tiyyaa bituudhaa deema. Gandi keenya guutuun tokko waan beeku. Sabaa sablammoonni biraa ni beekan. Garuu keenya kun hin beeku. Barumsaan lammii tiyyaa bituudhaa deema. Iyyaha kanaa naa himii jeen. Wani deemtuun kun maali jeen. Sheeyni mas ijaaru jiru sun deema jeen. Akkam godhuu deemta jeen. Wanni nan deemuuf waan ayaati.

Osuma achi dhaabbatu jiraniiti jaarsi tokko dhufe. Dhadhaa buqqee guutee fide. Haajaan qabaa jee. Haajaan tee maali jeniin. Warra keenyaaf horiin ta'uu dide. Dubra keenya martuun irra dhumte. Waan dibatan hin qabani. Addeenyi fixee warra keenyaafiin horii fuudhudhaa deemaa jee. Qabeenyi hundi numa tahaafi, ganda keenya re'een ni taatiifi, gaalli ni tahaafi, maalani ni tahaafi, horiin hin tahu je garuu. Tanaafiin saawwan barbaada je. Iyyaha loowwan akka warra keenyaa tahuun eebba masgiidaa kana irraa barbaachuudhaa dhufee je. Wajji jirraa jarana? Wajji jirraa? Marhaban! Atis lafa kaa'i jeen sheeytichi. Warra masgiida jiru yaa jaaru jiru kana hunda yaame. Yaa jarana je. Namni kun lammii tiyyaafiin horii barbaadaa jeeti deema. Namni kun lammii tiyyaafiin beekkomsa barbaadaa jeeti deema. Nama lamaan kanarraa tokko naaf fudhata, tokko wajji fudhannaa je seentichi miti jaaru jiru kun. Ka horii barbaadu anuu itti dibicha je. Rabbi irraa anuu horii nin fuudha, diinagdeen nama hin dhibdu, guuzallee itti hin kadhadhu, dhadhaa jaartii naa galchaadha je. Akkatti ta'a jaattu. Ka waan horii dhimma diinagdeedha mataa kiyyattuu anii niin fuudhaa je. Duniyaan dikeedha Rabbiin abbaa fedhuun dhawa. Ka jaalatuu fi kan jaalanneenis Rabbi ni dhawa. Ta duniyaa Rabbi irraa fuudhuun nan dhibdu dhadhaa jaartii naa galchaa je moo sheeyxichi. Marhaban! Dubra martuu duratti haa deebitu. Dubri martuun haa bidilu. Naa galchaa je. Artifishaala mataa godhatan kanaa mitii beeku. Ka dhadhaa godhatan san dhadhaadhaan biqilchan san naa galchaa je manatti. ol galchaniif ammoo jee beekkomsa diin kana nama jaalatu malee rabbi hin kannu gantuma kanaahu rabbi haa jaalatuun kadha feesifti tun kophaa tiyya fuudhuu hin danda'u rabbi irraayi warri masgiida jaartan kun hundi koottaadha deeyma kana fal'aana tokko tokko nyaadhaa jee kasaaraa nama hojii seenna waan ta'eef siif galaamii yaa haadha dubraa Nuuf galaa mii? Namuu fal'aan takka takka fudhatee bar. Hoggaa fal'aan takka takka namuu fudhatee deemaa arraaban. Siif kennina rabbi irraa siif fuuna. Beekomsa rabbii teetiif siif fuuna. As dhaabbadhu jedhiin. ni dhaabbatu. Sikkan hin ajerin. Ayyeroo tanaanin umrii tanaan ganaa alif jee qara'aayii jee aabaacaa jee ganaa qara'aayii jee bara. Hay beekoomsi qaraan malee hin ta'uu doo beekoomsaan barbaada jettee hin dhufne jennaan akkanuma naa kannaa jee bara. Aboo akkasii miti qisti si si kanninu. Ilmaan nuu kanni jeen ilmaanis sii tufnaa jeniin. Jennaan maal jedhe? Ilmaan kaan ooruu naa qota'aa jee bar. Kaan gaala eegaa jee. Kaan re'ee eegaa jee. Intalli takkittii hin qabu takka illee mana haadha kaggamti. Ani ilmaan nas kannus hin qabu jee. Duuba eenyu sii kannina rabbi irraa sii fuuna eenyu sii kannina? Ani hin beeku namatti kannitan. Gisa gisee akkana nama gootii beekta. Akkas taatu. Beekkomsi warra keessanii warra hiddaa keessaan malee hin ta'u. Ati galii jaartii naa yaamii jee jeetiti haadha mana keetii. Deemii haadha mana keetii yaami jee. Ati himuu beekta malee fuudhuu hin beektu. Deem haadha manaa yaami jeen. Dhaqee haadha manaa yaameef warri gan masgidaa si yaamanii deem dhaqi jeen. Ni dhuftee abbaa mana kiyyaa haajaa isaa maatti hin himinaadha. Maaf gadinaaf jettee. Ni kannina jedhanii biriillee fuudhuu dide helegaa dhiisi biriillee fuudhuu didee abbaan mana keetiiti D warra Abbaa mana keetii yoo warra hiddaatiin ta'e malee isiniin ta'u beekoomsi warra hiddaatiin malee ta'e malee hin ta'u tanaaf haadha mana keetii yaami jenneeni ati eega dhufte si kanna jedhin

Hoggaa isiin fooxaa lafa ballifattee warri masgiida akkasitti dhaabbatu san Rabbi yoo beekkomsa ganda kanaa lammii tanaa beekkomsa kannuu kana yoo duraanillee firdii azalitti hin dabarsin wallaahi galmee isaa naqii ganda kanaa lammii tanaa kanni fuula kee dura jira masgiida kee ijaaru jira Rabbi utu bijarii kannaniif Allahu Akbar Allahu Akbar huccuu wali qabatte
deemtee mana isii diggalte Hoggaa galte quraana tokko bitatte mas namaan naa bitaa jettee quraana tokko bitatte. Nama beekkoomsa qabu farda gaarii nama kanniteen naa barbaadaa jette. Osoo barbaadan barbaadanii nama tokko arkan. Nama gad aanee khutba sadihii fi saddeeti dhiise osoo hin ta'iin nama fixate naa fidaa jette. Ni fidaniif intala takka qabdi. Intala tana quraana itti kannitee

Waan safaataatii miti. Jaarsi waan gaarii yaadee garuu xumura irra dheeyse. Badiin ulfaata waan ta'eef. Haati manaa fuute garuu. Amanti yeroo naannawu. Intalti isiin nama beekkoomsa qabu kannite suun Qur'aana haafizal Qur'aan taatee baatii 9 booda mucaa tokko deeysee.

Yaa jara keenya, lola taphaan hin jammaranii jira. Beekomsi waan ulfaataadha. Diiniinis waan ulfaataadha. Nama jaalatuuf malee nama hin feeneef Rabbi hin kannu ture. Duniyaa nama fee hunda fedhuuf Rabbiin kanna. Haa ta'u obboleeyyan keenya ka jaalatuuf kan jaalanneef duniyaa Rabbi ni kanna. Dhimma beekomsaatiif immoo dhimma diiniidha. Nama jaalatee malee Rabbiin hin kannu. Namni inni jibbe ummata hin tajaajilu beeka Rabbiin beekumsatti hin kannu jedhan. Akka inni qaama gadii kana taa'ee jiraatu fedha Rabbi. Ol ba'uu rakkoo fida waan ta'eef. Kanaaf dhimma beekkomsa irratti akka daa'imman keenyaa fi nutiis akka itti fuulleeffannu lammii teenya tanaaf qaama barate akka oomishnuun ja'a. Xumura irratti koree madarasaa tanaatii fi barasiisoota madarasaa kanaa galateeffatuun barbaada. Hojjataa mootummaadha ka aanaa keenya keessa jiru.

waan guddaadha. Haa ta'u ammallee.